اج دا دن وی ویور ساڈے ستھرے پنجاب والے نو صفائی دا اعلان ہے کہ صفائی کرنی ہے تساں بچارے نو اج وی چھٹی نہیں دیتی گئی کیونکہ او سامنے ایک بھائی ودے ساوی ورزی والا تے سامنے انہاں دی ٹرالیاں دے رشکے دے ہر چیز اوکے ہے کہ اج دا دن وی کوئی چھٹی دا دن نہیں ہے سب عوام دی چھٹی ہے تے انہاں غریباں دی چھٹی نہیں ہے چلو اللہ پوچھسی انہاں کولوں تے باقی اپنا ماشاءاللہ کلچر وی آئی پی اوویں جگ مگاندا پئے خوبصورت جیاں آمد و رفت بالکل گھٹ ہے او میڈے ہمسائے ایس درخت تے پرلی سائیڈ دے وی کٹا ڈھائی پئے ہن اوں توں پرلی سائیڈ توں وی کٹا ہے۔ اے سامنے مارکیٹ دے وچ جیڑا برانڈا ہے ایتھے وی کٹا ڈٹھا ہوئے ڈٹھا ہوئے نہیں یعنی کہ قربانی کیتی ہوئی ہے ماشاءاللہ تے ہر سائڈ دے جانور ہی جانور ہیں تے دکھاون دا پرابلم اے ہے کہ دکھا اساں نہیں سکدے کیونکہ دکھا ایں گالوں نہیں سے سکدے کہ ویرلیشن آوے سی ساڈی یوٹیوب دے یوٹیوب اجازت نہیں دیندی بھئی بلڈ دکھاون دی بالکل وی نتن میں اپݨے یاراں کوں ݙکھاواں کٹے ݙٹھے ہوئے ٻکرے ݙٹھے ہوئے لیکن چلو کوئی ڳالھ نی باقی اساں آپ خود جو حصے ساکوں ݙیکھو سارا خوبصورت جیہا ولاگ ݙیکھو سارا کلچر ݙیکھو او ساری سخاوت ݙیکھو اڄ ماشاء اللہ عید دا پہلا دے ہیں اور السلام علیکم ایور کیا حال چال ہے امید کرے سے ساڑے یار دوست احباب صاحب تندرست حسین اج ماشاءاللہ تاکو سارے کو دلو عید مبارکاں تھی گئے ڈھیر ساری

کیونکہ پردیس اچ پہلا عید گزر گیا اج ڈوجھا عید ہے تے سارے کول اج ماشاءاللہ پہلا عید ہے تے ماشاءاللہ تہاڈا بھرا ریڈی شیڈی تھی گیا لش پش کر کے خوبصورت جیا بن کے ڈریس چیک کرو اے اپنا سارا وی آئی پی ڈریس ہے خوبصورت جیا میں آدھاں کہ کیا بات ہے امان مل اللہ جیویں تو مجھا ہیں ویور کیویں بھرا تہاڈا لش پش کیتی ودے ماشاءاللہ خوبصورت جیا کھوکھے تے آ گئے آسے تے جانور تے رستے چ میں ڈٹھن ڈو ترے ذبح کیتے ہوئے انہاں قربانی دے راہ تے پیش کیتے ہوئے اللہ پاک دے حکم دے صدقے تے باقی میکوں ولاگ بناونا مناسب نی کیونکہ ویسے ساکوں اجازت ہی کینی یوٹیوب نی ڈیندا پیا کہ قربانی دا وچ حلال تھیندا ہویا ڈکھایا ونجے بلڈ لیکن اے الاؤ کینی باقی محبتاں کریسو راہندے خوبصورت جیاں عید نماز دی ویڈیو وی ہے ساری ویڈیو دکھیسو تاکوں پیاری جے تساں راہسو نال نال اور جتنی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن مریسو یوٹیوب چینل سبسکرائب سلیم کھوکھیال آج دا وڈا ڈے ہیں یہ ورل کر دو پاک ویلیج لائف دی پیاری جائے سرائیکی ثقافتاں سرائیکی ثقافتاں ان خوبصورت جی ہیں اپنیاں تے باقی کو چھوٹا جانا میں تو کوئی شارٹ دکھے سو گوشت دا یا کوئی میں ولاگ دے وچ تھوڑا جا سین لیا سو گوشت شوشت دا وی آئی پی ماحول جی ہیں باقی اپنے پیارے نظارے خوبصورت جے گھن گئے میں آندے رہا سو پیارے پیارے ولاگ دے نظارے تے خوبصورت جے بال بچے سب مستین وی آئی پی کپڑا جوتی پا کے ریڈی شیڈی تھی کے گھمدے شمدے ودین تے باقی یار انہاں دا سب کو افسوس ہے دلی افسوس ہے کہ انہاں کو چھٹی کہنی پتہ نہیں کیا ریزن ہے چلو اللہ پاک انہاں دے رحمتاں کرے تے بال چوک تے وی آمد و رفت وی آئی پی ہے وہ ہر بندہ اپنی قربانی کریندا پہ تے مصروف ہے لیکن فی الحال ول وی اساں ول لاگ کوں کیتی آنیاں نال نال اے چیک کرو اے ماشاءاللہ ڈوہیں جوان ریڈی چھڑی تھی کے لش پش کر کے ویندے پین تے باقی آپاں اپنا ولاگ بنیندے پین ولاگ دے نال نال راسو ویڈیو سکپ نہ کریسو آج دے نال خوبصورتی دے نال نال جڑے راسو محبتاں کریندے راسو اپنے سریکی کلچر کو سریکی ثقافتاں کو اور پیارے جے نظارے اور بیوٹیفل کلچر۔

لیکن ماشاء اللہ عید نماز تھی گئی جماعت تھی گئی ہے سب یار دوست احباب سب عید مبارکاں ہک بے کو ملدے پین میں آدھا کہ سبحان اللہ اے سارا عید گاہ ہے بہوں وڈا سارا عید گاہ ہے یعنی کہ سارے گاؤں تو تھوڑا جہا سائڈ تے ہے نال سائڈ تے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گاؤں والے سارے سارے عید نماز تے عید نماز پڑھن آ ویندے رہندے تے بہت بڑا ہی رش ہوندے یعنی کہ سارے کیمرے دے وچ جتنا کیپریٹ تھیندا پہ تو کو سا ڈگھیندے پہ کر کے تے باقی سب سجن بیلی عید مبارکاں ہر کہیں کو ڈیندے پین ایویں ہی ماشاء اللہ خوشیاں ہسدے مسکراندے رہون وطن آلے وی پردیسی بھرا وی سجن بیلی جتنے وی ہن تے ایویں سپورٹ کریسو راہندے آپنے پیارے پیارے تے تہاکوں اساں ڈکھیسوں راہندے آپنے سرائیکی ویلاگ تے سرائیکی نظارے ایویں مزید محبتاں کریندے رہو جڑے راہسو نال نال سنڑدے راہسو ساڈا سرائیکی ویلاگ تے تہاکوں اساں پیارے پیارے سیلیبریٹ ڈیکھیسو خوبصورت جے اج عید دے نال دے حوالے دے نال تے تہاکوں پسند آسی سب سجن بیلی ملدے پئے ہن عید مبارکاں تے عید مبارکاں۔

ویور باہر آ گیا اسے پہاڑی دے اتے چڑھے کھڑے ہیں چڑھ کے تاکو باہر دا منظر دکھیں دے پہ باہر میں آدھا عوام اتنی رش زیادہ ہے نا سیکیورٹی پنجاب پولیس والے ہیں کو لو یو ٹو تھی گیا ماشاءاللہ فل سیکیورٹی دا پروٹوکول ہے ساڈے ماشاءاللہ عید نماز دے بعد سیکیورٹی فل ٹائٹ ہے پنجاب پولیس والے سیکیورٹی انجام دیں دے پہ اپنا وی آئی پی نظارہ تے میں آدھا کہ بیور کیا بات ہے باہر دا نظارہ دیکھو دور دور کھڑ کے سا ولاگ گھن دے پہ انہاں دا سب یار دوست احباب میں آدھاں کیا بات ہے ستھرے پنجاب والے بھی نال ودن کاراں دا رش فل ٹیٹ ہے رکشے موٹر سائیکل میں آدھاں سیں کیا بات ہے عوام اپنے اپنے گھراں نو اپنے اپنے

اے سب سنگت ساتھ ساری ہن اڈائیں ویسی آخری آرام گاہ دی طرف ہے دیدے پہ وینا اے سڑا شہر کو رستہ ویندا پہ شہر کراس کر کے آخری آرام گاہ در ویندے پین اتھاں وانج کے اپنے وڈیریاں کو وڈ وڈیرے جتنے بھی انہیں سب کو مل دین مل کے دے وال آنین گھر کو تے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ سب چل دے پین اساں بھی چل دے پین آخری آرام گاہ دی طرف جیڑا سڑا آخری سفر ہے آخری منزل دی طرف ویندے اتھاں وانج کے مل سونا سارے کو جیڑے سارے این دنیا دور رخصت تھی گین نانے بابے ڈاڑے سب والدان کوں سب کوں اللہ پاک تندرستی اور صحت دی بادشاہی عطا فرماوے تے مزید ایویں محبتاں کریندے رہسو سابے عوام بڑھائی ویندی پئی ساڈے نال رہسو محبتاں کریندے رہسو ایویں تہاکوں اساں پیارے پیارے سرائیکی ولاگ دے سرائیکی نظارے ڈکھیسوں رہندے پیارے پیارے کلچر دے گرمی دی شدت اج بہوں زیادہ ہے عوام گڈیاں تے کاراں تے اے سی چلا کے فل ماحول نال ویندی پئی تے بھرا تہاڈا پیدل رمکے رمکے ہے تے شہزاد بھائی وی نال ہن سب سجن بیلی نال ہن تے اساں ویندے پئے رمکے رمکے اپنی آخری آرام گاہ دی طرف۔

ویلکم بیک ویوار ویوار ایک گوشہ دے ویوار چیک کرو ایک گوش دے شاپر ڈنگے کھڑے ہیں گھر کوئی آسی تا گھر نہیں باپ یہ سو گوش دے شاپر جڑا یار دوست باپ دے ویندے نے والو سے ٹھنگی ہیں اساں اے ماشاءاللہ قربانی دا گوشت ہے تے گوشت دا حصہ ہے اساں روٹی چھوٹی کھا کے پیٹ پوجا کر کے وی آئی پی تھی کے بیٹھے ہیں گرمی ٹیٹ ہومن دی وجہ نال اساں پکھے دے تلو کڈے ہی نہیں ہٹدے پے پکھا سارے اتے چلدا کھڑے اساں سکون نال بیٹھے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ویور کچھ بھی نہیں آکھ سکتے کیونکہ نا سوٹ نواں سوٹ دے تے پسینے تے داغ پون پھے گئے ہیں چلو اللہ وارے سے تے باقی پکھا سارا شور زیادہ کریں دا پیو سی سپیڈ ہم سپیڈ چلدا کھڑے نہ رہو ویڈیو سکپ نہ کرو چل کے تا کو خوبصورت جا وزٹ کروینے ہیں باہر دا پیارا جی وی آئی پی جے کو آدھے نا سارے نال ماشاءاللہ جھولے والا بھائی آیا ہویا ہے اساں کہ جھولے والے کو بھی اساں اپنے ولاگ سرائیکی دے وچ گھن ہو تے ماشاءاللہ جمپنگ بھی لگی کھڑی ہے ایک ہن دور وچ اساں بھی بڑے جمپنگ کھیڈ دے اسے تے جھوٹ دے اسے تے این سائیڈ دے بال ٹپ دے پین دے اساں اپنا ولاگ تھوڑا جا میں کہ سین دے وچ ولاگ دے وچ لے لو پیارے پیارے بالاں نو وی آئی پی کپڑیاں دے لش پش رنگ برنگے کپڑے تے خوبصورتی دے نظارے سرائیکی ہک سائیڈ تے جمپنگ لگی ہوئی ہے بائی سائیڈ تے جھولا جھولن والا لگا ہوئے یعنی کہ کشتی لگی ہوئی ہے کشتی جیکو آدن کشتی دے وچ بہ کے بال جھولدے پین میں آدھا خوبصورت جے بیو تے خوبصورت جے نظارہ محبتاں کرو نال رہو ایویں تو کو پیارے پیارے انجوائے کرے دے رہا سو سرائیکی وی لاگ دے سرائیکی نظارے بھرا توڑا اپنا سپیشل پرسن سلیم پاک ویلیج لائف دی پیاری آواز

تے ایڈو اپنے بھرا کول وی لائٹنگ جگ مگاندی پئی ہے خوبصورت جئیں اور پیاری جئیں تے ایویں باقی بادشاہ اللہ محبتاں کریندے رہسو اپنے بھرا سلیم کھوکھے آلے کو اپنے پیارے پیارے وی لاگ کو اج دا ماشاءاللہ وی آئی پی سٹنڈر دار وی لاگ تے خوبصورت جا عید دے حوالے نال وی آئی پی بال آنگو بڑی خوشی چڑھی ودی ہے ماشاءاللہ عید ہے نا وی ور اس گالو تے باقی کیا بات ہے امان میرا اللہ تے باقی ماشاءاللہ ڈودی بھرا آگے ڈودرے من تے ایسا خوبصورت جا اپنا وی لاگ دا تھائیں دی اینڈ کریندے پیاں ول ملسوں ایک پیارے جے ولاگ نال خوبصورت جے کلچر نال تے پیارے پیارے ثقافتاں نال کوئی غلطی کوتاہی ہووے تاں بھرا کولے سو معذرتاں خوبصورت جے ولاگ کوں ایویں انجوائے کیتا کرو محبتاں ونڈا کرو ویڈیو واچ کیتی کرو واچ ٹائم دا پرابلم چلدا پے ایکوں پورا کرو کمپلیٹ کراؤ تے دھوڑاں پٹا لو سارے سرائیکی دے نظارے تے اپنے پیارے پیارے تے باقی ایویں ہی سپورٹ کریندے راسو یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف دی سرائیکی آواز کو ایک تھوڑا بھرا سپیشل پرسن ہے اور ایندی سپورٹ تساں کرے سو اوکے تے باقی پیارے پیارے کلپ جڑے نو اساں ایڈ کر دیتے ہیں ویڈیو دے بیچ دیکھ سو انجوائے کرے سو فل چل مستی کرے سو فل محال کرے سو پیارا جی کمنٹ کر کے بھرا کو عید مبارک ہنڈے سو اور مل دے راسو ہر ویلاگ دے نال نال سریکی کلچر دے سخافتہ دے پیارے پیارے انجوائمنٹ گرمی دی شدت بہن زیادہ ہے اے جتنا بھی پکھا چلا لو پکھا ہون بند کر کے کھڑا ہے سے تے گرمی دی شدت دی وجہ دو وال بھی اوہ کام تھی ویندہ رہن دے اوکے بھی بار